Elo si mer hei fir eis Froen ze stellen op eis Experten. Ok! Madame, däerf ech eng Fro stellen? Jo. Mär si hei mat.
Mat dem Margret Kreyer. Ween huet Kannerrechter kreéiert a wéini? Oh, dat ass eng gutt Fro. Dat ass schonn eng ganz laang Geschicht, wou déi Kannerrechter an d'Diskussioun komm sinn. Dat war elo net ëmmer esou, datt d'Kanner all konnten an d'Schoul goen. a Recht op Schoul haten, mee fréier, viru puer honnert Joer, hunn d'Kanner misse mat an de Fabricke schaffen, bis op eemol gesot ginn ass, Franséisch Revolutioun, elo geet et duer, d'Kanner si wichteg, mir brauchen d'Kanner och an der Schoul, déi sollen eppes léieren, déi mussen déi Welt hei weiderféieren. An no an no ass et sou komm, datt d'Leit sech iwwerall, an alle Länner vun der Welt zesummegesat hunn, wou sech iwwerluecht ginn ass, wat ass elo wichteg fir d'Kanner ze schützen, ass eng grouss Deklaratioun komm, dat ass net duergaang, et hu misse Gesetzer kommen, Artikelen, eng Konventioun, wou een och ka bestrooft gi wann déi Kannerrechter net geschützt ginn. An dunn virun gutt 30 Joer, bësse méi wéi 30 Joer, ass op der UNO eng grouss Konventioun ënnerschriwwe ginn, wou 54 verschidde Rechter, Artikelen drastinn, déi de Kanner hir Rechter schützen. firwat esou vill Rechter an och firwat esou vill Länner ënnerschriwwen hunn, well einfach déi Rechter wichteg sinn, well Dir wichteg sidd a well Dir sollt geschützt ginn an och kënnt selwer Är Rechter afuerderen. An dofir sinn ech esou frou, datt s Du mir déi Fro stells, well Dir, et ass och elo mat un Iech, fir Är Rechter anzefuerdern an ze soen, Mir si wichteg, dat do ass eist Recht an dat musse mir och hunn. Villmols merci. Merci och. Wow de cool. Moien ech sinn de Present an dir sidd de? Moien ech sinn d'Julie.
Moien Julie, därf ech eng Fro stellen haut? Natierlech. Wat kann een ënnerhuelen fir manner sträiten an Paus? Also ech mengen Sträit ass mat ganz ville Gefiller an Emotioune gebonnen. An engem Sträit, wann zwou Persoune streiden, ass et oft esou datt ganz vill Gefiller unenee kommen an da weess een net méi wéi een dat soll geréieren, gell? Ech hu schonn héieren, a verschidde Schoule ginn et Pausenengelen. Dat sinn dann aner Schüler, déi kommen hëllefen fir de Sträit ze léisen. Wéi maachen se dat dann? Si schwätze mat all de Schüler an da versiche se eng Léisung zesummen ze fannen. Merci villmols. Darf ech nach eng zweet Fro stellen? Ganz gären.
Wat kann ee Kand maachen, wann en anere Kand gemobbt gëtt? De Mobbing, dat ass u sech eppes, wat verbueden ass. Déi Kanner, déi gemobbt ginn, dat si jo Kanner, deenen hir Rechter am Fong net respektéiert ginn. Ech zum Beispill si Kanneraffekot. E Kanneraffekot oder en Affekot ass eng Persoun, déi enger anerer Persoun hëlleft, fir datt seng Rechter respektéiert ginn. An déi Kanner, déi gemobbt ginn, déi kënnen zum Beispill bei mech kommen an dann dono eng Léisung ze fannen, fir datt hir Rechter erëm respektéiert ginn an fir datt se an der Schoul net méi gemobbt ginn. Villmools Merci! Gär geschitt! Wéi war et? Mega cool! Komm mir froen de Kanneren elo. Ma jo secher. Wéi hues du haut deng Dag fonnt? Ganz gudd, flott an dat war interessant zu Wiltz ze kommen fir Chico alles ze kucken, dat war ganz cool. Mir huet am beschten haut gefall och d'Atelieren Och well ech konnt bei dir zwee Ronnen am Atelier filmen dobäi sinn an ech hu och bei der zweeter Ronn bëssi ausgehollef. Wat huet dir gutt gefall?
Sou gesoot alles wou mir jo d'Aktivitéiten gemaach hun. Wat hues du am haut geléiert an wat war deng beschten Aktivitéit? Mäin Liblingsatelier war den éischten an ech hu meng Rechter geléiert.
D'Aktivitéit déi ech am beschte fonnt hunn war déi mam Club deen ee misst grënnen. Do hate mer de Fussballsclub Schiko an jo dat war fir mech cool. Ech war.
Dofir Geschicht vu Streiden an herno waren ech nach wou do war fir ze molen. Wéi eng Aktivitéit hues du am beschte fonnt? Ech hu fonnt dat war de Yoga, dat hunn ech am beschte fonnt. Gaardenatelier, do hate mer sou gemoolt an wat richteg ass a wat net richteg ass. Aartebänn.
Der Gefühle.
Dat war mega geil! Jo, merci dat der nogelauschtert an nogekuckt, hoffen dat dir hun esou vill geléiert wéi mir. Dat war den Ayoub an de Prazan.